Onongo yub tye ni wang bolo dong omyero obed latwolo, ee, kituco wang bolo dong ka ngec ba, eyo, ci dong en lading kongo dong, Hing, peke iye yo, kono ngo ma en nyo dong gamo ki wa, Hing, kwany oromo iye. Nicaka ma mwaka alip aryo ki pyeraryo wiye aryo orom kwede, tyen me acel i nino matidi-ni, man watye i program me lok anywaka ma an ladit Deben en pol kare adoro. I nino matidi-ni, atye ki gec man dano aryo ma an alwongogi ka nywako lok ma pire tek. Man lokke eni ni, Koni angeyo wun kenyo bene pire tek omyero wubed ka lok iye i comment section ka kenyo. In laco ikelo dako itye ki dako dok ikelo mukene itye kede itye ki mon aryo e eno ni bal? Man ene gin ma watye ka neno ne i studio ma megwa i nino ma tin ni atye kacel ki welo ma acel ma tye ki yung i cinga acuc ma kilwongo nye ni A An apwoyo wun ma wutye ka neno wa weng. Topic ma tye ni cwinya yom tutwal ni gikelo ni omyero kong gilok iye. En ginying jo mo lwonga ni Peterson and atye ka neno ni omyero lok keno onywak iye okiji kiji kiji adada wek ka lare Jo ma tye woko dong guwiny, guniang maber. Jo ma gitye ki comment gi bene gumi wek bene okony ka ma onongo wan pe watweyo iye maber. Pi ayub ni, lamera acel tye i ot kany, en aye dong kono bigonyowa bedo maber tutwal. Pien gin lapeny ipenyo lagam me polle gin aye dok gitye kede maber i loyo. Ka dong en ogamo, nongo wan jo okene wabedo agoca.
Ajony, nyi. Iromo lwonga ni, Ajok, Akelo Sara.

In laco, kwany karini ikelo dako mo acel, dek itamo ni myero ikel me aryo. Aneno wa i bali pe pien gangi gangi twero ma tye i cingi. Ce ka nongo pud pe ikelo, nongo pud itye ki acel, ento dakoni ma gangi owinyo ni in itye ki dako Ca mukene bene moko ni kitye ka waco goba bati wek en bene otwe teni ocito ba. Pien dong ngat ma tye ka wace ni mogo ni wek ngat ape onyome. Ci atamo ni enoni kelo kukuk madit pien ka calo dong ocano cware dong tye ben.

Anga bene dang wawac anga-ni mo? Ee, Kricityen do. In pe ingeyo Kricityen acato bar ca-ni? Ha!
Wujone.
Kricityen-ni eni-ni, An wa i bar, abedo abeda kunu ka namo ya acuno kuku. Ci dong ka bene oolo, ma dong nongo gire wiye oolo, en wiye dong cako tar, an Kricityen-ni myero abille-o. Ma ben be wutimo ni. Nyia pe balle nono. Nyii pe dok nyo bed apwoko ben nono myero icer bilo. Nera mo yam ka ce ki balo nyen no ata mere eni nono ka ce ka owinye ni gwoko nyo ogoyo ngatu mo ce dong goyo ngatu ada bene wek olo dong nyie pe oballe nono.
So ka ben be ocero bilo mogo dong wa ic be odong ki wek iyat to i wi lel. Giliat dong otululu lelo kunnu ba, ci in dong ibinongo ni in dako kekeni in aye ilwongo nyiti. Oomm, lacona balli pe ba, ento in dako ma i ot aye inongo ni ngo, in labal, ci dong in aye ibin alwongo nyiti, bin, bin. Pingo in ka inongo ni cwari niang ni tye ka cono cona? Lingo.

Ci ka dong Bek obilo obilo kwija, dong giyaro en kite wek pe otwo i olel-li. Gukelo dong ngo? Myero dong en oba, pien pe tye acura mo ma ye latin odong woko. A nyen latin bene gikwer ni, A in dong ibalo Lubanga, ibalo kare-nu, pien itero ogamwu. Latin-ni eni ka an ape, kono pe obiceto ogamwu. In bene dong iling ki ngo? Kit latin dako-ni ki latinne kwe kenyo ma nyuto in dako aye ilwongo laco ni okel nyiki pien ibedo ka reyo lel i doge, ibedo ka reyo lel i doge ci weko lel eni ma kireyone-ni pe aromo dong bedo i delle keken kong myero amunnye iya. Ee, pien ni,
nga, tye kodi lok moni ma kiwaci ka in Ka inge lamwod ngwen kikome ma oywek bene ee ka dong ngwen opye iteng dogi in dok pe dok ikwanyo ki cingi ka ikome lee ywoyo mogo otum lee ni dong yes Peterson lok tye iwi meca ma megwa in igamo nining?
Amyero apor kit ma amero ki lok ki cid pa mon. Imar rii amar ni lok kene wa tye ka lokone i leb me paco. Pien ni cawa mukene wa iloko cito gudo jo ma pe jo me paco inongo pe dong gubi niang. Me acel wi lobo dong tye ka cito ka ma pat pat. Ka wa dugu botwa calo i del col kany gi waco wa ni nyo mon ma kato acel pe tye gin ma ber. Ki tung cel bene dok ka wadokke ni luwero pa del lutara, gwer wun co romo buto i kinwu. Ee, mono en giboti gin maber ma? Ento omegwa kany, kun nongo in bene ineno gin onongo itye ka timme con-ni, gin weny pe gin maber. Ki dong bene gimiwa tam ni ka larre wuye co ma tye calo wani kidi, ka wanongo ni cwinywa mito giyeyo myero wan wabut i kinwa. Ento dok pe giye ni in omyero ibut dok ki dako mo mapat dong ki me nyomi pi kelo ot.
Ci ka in ibedo mot, itemo neno ma wi lobo dong icito iye. Wan jo okene onongo moko tammi, ci ka kumeno, jo ma an gire akemme ki cik me tekwaro ma naka ayang, lunyodowa ginywalo gi gudongo iye, gunongo pwony ki iye. Pien onongo pwonye papatte meno dong tye. Kelo dako nyo bedo gi mon aryo nyo makato aryo obedo bal. An macalo anywelo me Uganda pud pe atye ki ngec ni cik mo tye ma onongo odongo gamente to suggesting ni eni romo bedo bal. Peke. Ki dong bene ka adwogo en tekwaro ma war atye ka mito atute ki tekka ni dong ka laro tumalo aluki, inongo ni bene tekwaro polle timo. Pe tye ka keto iye cwinye twatwal. Twatwalle tekwaro neno ni wan macalo okanga waromo ribbe nining? Nen i wi apo ma pud adongo atir atir nongo dyekal tye malac ma nongo kene icoyo ki odiko iywene ba wek iywe otum mogo nongo ca aryo adek nongo ceng okati woko. Kun nen mot con ca apar aryo. Mi nongo lub ot amin ngete ca, ot amin ngete ca, lub i tele mo, lok me bal mo ma dano kelo obedo peke. Tutwalle an nen ni gin atye ka kelo lok mi gavana penyo aye ni, Jo ma gineno ni ka wan del col waciro kit anongo wabedo ka ciro kwede con-ni, wubibedo i kin kaki ma bicung dok biloyo wi lobo matek tutwal. Yo acel ma myero gidiwa kwede en aye me kelo tekwaro mogo ma wan cok pe wangeyo. Pien ingeyo angeya ni ka wan ibino mo tamo obedo abwor i kinwa, nywal mo ma obitime nyo bedo pe. Can mere acungo i nge kakane ni, Itino ni pe bal. Kani gitito lok gingo mubedo bal. To peko dong bibedo tye i kit me dongo lobo mukare ni gi lok mapadi padi ma dano obedo ka winyo ne, kwan mapadi padi ma dano obedo ka timo ne, ki dong jami mapadi padi ma tye ka timone i lobo mukene tye iye two gi. En dong dano neno ni. Tub atuba, Ka itye i kembi ngat acel, nongo kit me kwoni iromo controle. Ka gin mo obino otimme i komi, ni iromo ngeyo ka ma oa ki iye, loyo bedo ka pye en en kany kwiya kany kwiya. Wek kadi wa i kare pa kwerewa ca, ludito madongo ma gubedo ki mego acel, bot matino gutii, guto kede bene tye. Lok mogo obedo pe iye. Obedo ka abiro aboro bene tye. Wa i pyera adek bene, lok mogo obedo pe iye. Ci an amito jo ma gitye ka nena gunge ni, Pe gwokke ka iwinyo ni gino mo tye ka timme, an abiloko gi Muzene odiko me gin cwara pe gikiko. Cwara mere aye wek te lyel enine weko ludito gimit lyel dong pe gikenge. Dano romo neno ludito cwere lyel.

Wiya po moni ka abiwinyo story mo ma kiwacci Jon oyubo ci dong enge en bolo me lyel-li dong giwek in dong iciding kwene
nyo wiri ma ni
iciding wiri dong ci dong en dong ocito gire ka dingo wiri ci dong onongo yub tye ni Wang bolo do omyero obed latwolo ee ki tucu wang bolo do ka ngec ba eyo ci dong en lading lading kongo dong peke iye yo kono ngo en nge dong gamo ki wa kwany royo iye wer ma kitye ka were awera action tye ka timme Ci dano obedo mere ka eni ki nge mere ni wer lyel en aye tye ka wot. Ento nongo dong tic mukene bene tye ka wot iye dong. Ee, mono en ni mere obedo commercial break. Yes, ci lok tye kobedi i wi meja me megwa. Wan watye ka neno boti kacel ki bot lamera Sharia. Owacci ni peko mo keken pe. Tye mar mukene bene ma ka in itimo jami mabeco bot laco, obinen calo iwacce ada i rogo. Nongo omera mar man. Ento nongo roga mo pe, yat mo bene peke. Laco mere timo gin-ni ki cwinye pien en dong oneno ni in i dano maber onyo gwok onongo ni konye atimone peke. Ci. Kit ma in ineno kwede wek kodi jami ber bedo moni eno me ot eno obed tye ni in ineno calo i cid ma laco I mean laco omyero obed ma iye yom ma dako ni eni tero maber nongo dako otimo ngo?